Id lan o'r setyn yn awr. Aros neis y tal, so ni moyn y trad, bwyty hyd y sgwydde fel arfer. Sgwydde nôl, ni'n aros neis y tal. Bwt yn bola, tynnu fe reit mewn, so bod ni'n gweithio y cyhyrre yn ystymog a chwbl. Ni'n mynd i anadlu neis y ddwfwn mewn trwy'r troen a mas trwy'r ceg, a ni'n mynd i ddechrau gyda symud y coesau. So ni jyst yn cerdded, mynd am wac fach. Ni chi dod â'r breichau mewn i fe chwbl. So jyst symud y breichau yna, tymer bach. Neu siŵr bod un yn nadlu neis, aros neis y tal a'r sgwydden yn ôl. A barod yr sgwydden, ni'n mynd i ddechrau rolio nhw am siag nôl de. So cyrchodd neis dy'r sgwydden yna, Reit nôl. Yn andlu neis. Ac un bych to. A ni'n mynd i fynd â'r sgwydden y mlaen. So cylch e neis am o'r dy'r sgwydde a mlaen â nhw. So ni'n jyst yn twymo'r corff lan ar hyn o bryd, cofiwch. Unwaith bych to dy'r sgwydde yna, a ymlacio nhw. Cadw'r trad neu symud, cofiwch, nawr da'r pen, ni'n mynd yn gefyn na fe draw i'r llaw dde, nôl i'r canol, i'r chwyth. Nôl i'r canol, edrych lan am yr awyr, lawr i'r canol, a edrych lawr ar y trad. Nôl lan y gein, wethwch to, draw i'r ochr dde, nôl i'r canol, i'r chwyth, I'r canol, edrych lan, lawr i'r canol a lawr am y tradwch na unwaith to. A nôl lan yn ni. Barod, dyn ni'n mynd i fynd ag e mewn i toe taps. Nawr chi gyd yn gwybod beth yw'r toe taps, ni'n neud nhw bob tro. Cofiwch yr anadlu. Cofiwch gweithio fel i chi gallu, so os eisiau rafu fe lawr, rafwch e lawr. A barod, ni'n mynd i fynd â'r trad mas i'r ochr. A cofiwch tos, os eisiau rafu fe lawr, y rafwch e lawr. Neu os chi gallu, beth am dod â'r breichau mewn i fe a chwbl. Dim ond twymo lan i ni. So mae ni moyn i gormod, ni moyn bod digon o egni dych chi yn barod i wneud yr ymarferion arall. So ni'n dal i aros nes y tal, yn adlu mewn trwy'r trwyn a mas trwy'r ceg. Gobeithio bod chi gyd yn neud hyn da fi nawr. Fe'n edrych reit ffwl yn neud efen yn unan. Barod, ni'n mynd â fe nôl i'r cerdded. A ni'n mynd i fynd â'r coesau mas i'r ochrau. Dod yn nhw'n ôl mewn i'r canol. Mas yn o'r ochr to. Nôl yn wy'r canol. Unwaith to, nôl ag e mas yr ochrau. A nôl yn i i'r canol. Ni'n mynd i arafu'r coesau yn y lawr. A dod yn wy'r stop. Neu siŵr bod y coesau yna bod i lle dysgwydde. Rolio'r sgwydde nôl i neis y tal. Cofiwch am y bwtwm bola, tynnu mewn. A ni'n mynd i ddod ar breichau mas tu blaen chi. gên, lawr y ge, a dyn ni'n mynd i ymestyn mas faint chi gallu. Newch siŵr bod chi ddim yn dal anal. Chi'n anadlu mewn trwy trwyn, mas trwy'r ceg. Nawr ara bach, dyn ni'n mynd i ddechrau codi'r breichen y lan, mor uchel ewn os da beth sydd yn gyffyrddus i chi, cofiwch. A dyn ni'n mynd i ymestyn y corff na mas a dod â nhw nôl lawr. A nôl lawr yn ôl, draw i'r ochr. Barod, sgwydden yn ôl to. A dyn ni'n mynd i fynd lawr yn syth i'r chwyth. Nôl lan i'r canol. Lawr i'r dde. Mi'n mynd i troi'r ochr i chi chi gweld beth ni'n neud yn iawn, oce? Okay? Unwaith to, ni'n mynd lawr i'r chwyth, symo'n pwyso mlaen, symo'n pwyso nôl, straight lawr i'r chwyth, nôl lan i'r canol, a lawr i'r dde, a nôl lan. Barod? Aros neis y tal efe. Breich e mas i'r ffrynt to. A cofiwch trial cadw'r hips na am siag mlaen. A dyn ni'n mynd i fynd draw i'r ochr dde. Nôl i'r canol. Draw i'r ochr chwith. a nôl i'r canol. Ni'n mynd i wneud na unwaith to, neis y gara, draw i'r dde, nôl i'r canol, a un tro bach arall i'r chwith. A nôl i'r canol. Breche lawr, barod, ni'n mynd i symud y coesau yn y to, a ni'n mynd i fynd am wag fach. A ni'n mynd i ddod â'r breichau mewn i ge. So symud y breichau chwbl, A dyn ni jyst yn cerdded a symud y breichau. Nadlu neis y ddofon. Mae hyn yn od, chwad yn ei e fel un. Fi'r ben yn unan, mae Harry'n fideo fi. Trial hela fi werthin. Barod de. Dyna ni'n mynd i arafu lawr tyme bach to. A tro hyn, ni'n mynd i symud yr heels yma. Codi'r heels un ar y tro. A wrth bod ni'n neud 'na, ni'n mynd i ddod â'r fraich grôs tu blaen, a wedi ni defnyddio'r fraich arall, i ni ymestyn mas yr ysgwydd o'ch na. A gadael fynd, rhywun peth yr ochr arall, dod o ddi draw, a defnyddio'r fraich arall i ymestyn mas yr ysgwydd. A gadael i fynd. Barod? Ni'n mynd i trial codi'r fraich na lan dros yr ysgwydd. defnyddio'r fraich arall, i ni jyst ymestyn mas tu ôl y fraich na tyme bach. Cadw'r heels na i symud, a gadael i mynd. Yr un peth yr ochr arall, drysto â hi, a jyst mynd ydi i le sy'n cyffyrddus i chi, cofiwch. A gadael i fynd. Barod, ni'n mynd i symud y coesau yn y to, dyn ni'n mynd i fynd mewn i heel digs tro hyn. So mae'r heels na yn mynd mewn i'r llawr, da fi. Nawr e, os rwy'n yn ddigon, cadwch y breichau yna ar y hips. Os ydych chi'n gallu, beth am dod â'r breichau mewn, a ni'n mynd i fynd mewn i chest press. So ni'n pwysio mas y breichau a tynnu nhw reit nôl. So mae'r coesau a'r breichau yn mynd trwy hyn dyn ni, a dod â'r sgwyddau yn y reit nôl. Doi bach arall. A nôl yn ni i'r cerdded. Barod, ni'n mynd i arafu'r coesau yma lawr, ni'n cael ymestyn mas y cyhyrau yn y coesau. So, dwylo ar yr hips, mae'n mynd i helpu dy'r balans. A wedyn ni, ni'n mynd i cymeryd un cam fach mlaen, a wedyn ni isten nôl mewn i'r stretch fach hyn. So ni'n stretcho tu ôl y cwrs straight ma. A gadael i fynd, cymeryd cwpl y camau. A wedyn ni un cam fach mlaen, isten ôl to, yn adlu mewn trwy'r troen, mas trwy'r ceg. Cadw'r i fynd. Cymerwch cwpl o gamau. Mi'n mynd i troi'r ochr nawr i chi weld beth i'n neud. So tro hyn, neu siw felly tu ôl chi, ni'n mynd i camu nôl, cadw'r cos ôl yna yn syth, a pwyso mlaen i ni cael stretcho mas am cyrraedd yna sydd yn y caff. So mae'r hips mlaen, sgwydden ôl, A gadael i fynd, cymerwch cwpl o gamau. Rhyn peth yr ochr arall, cofiwch, camu nôl, a pwyso mlaen. Wneud siŵr bod y hil yna ar y llawr yn neis, bod chi'n teimlo ni'n ymestyn mas y cyrra yna. A gadael i fynd. Reit, nôl yn i'r cerdded tote, a dwylo ar yr hips, a ni'n mynd i ddod â'r pengliniau yn y lan, tyma bach mwy uchel. So dibynnu ys to beth sydd yn cyffyrddus i chi, cofiwch. Fyllie, bydd eisiau chi ddal ar sound i rhywbeth, so os dos cwpwrdd dych chi, neu cefen y sofa, dalwch sound jyst i helpu dy'r balans. A un bach to. A nôl i'r cerdded. A dyn ni'n mynd i arafu'r coesau unwaith to i ni cael ymestyn mas y cyhyrau ar top y coesau tro hyn. Reit, tro hyn mae eisiau chi ddala sawnd i rhywbeth. So fel o'n i'n gweud, cefen y sofa, neu cwpwrth, neu unrhyw beth sydd da chi, dalwch chi'n sawnd, oce? Okay? A dyn ni'n codi'r coes lan, chi'n gwybod, mae eisiau chi fod nes y tal, y nadlu nes y ddwfwn, bwtwm bola wedi tynnu mewn, a gadael fynd. Cofiwch troi'r bigwrn, Rownd y ge, a nôl y ffordd arall. Barod? Reit, yr un peth dy'r gos arall, so newch siŵr bod chi'n dal yn sowndio rhywbeth to. A wrth gwrs, ni'n dod â'r gos lan, a to yn nadlu neu syddofwn, meddyliwch amdano fel chi'n aros. So'r sgwydden ôl, neu sy tal, nadlu ddofwn, a gadael i fynd. Cofiwch troi'r bigwrn y rownd, A nôl ag e, y ffordd arall. Reit, dewch ni cael y coesau neu symud to. So ni nôl yn cerdded, mynd â'r coesau mas lle dysgwyd fe. Nôl yn nhw'r canol. Mas yn nhw to. Nôl i'r canol. Mas yn nhw a nôl i'r canol. Barod? Fi'n mynd i ddechrau drwy'r arbreichiau mewn y fe, ni'n mynd i ddechrau bwrw mas gyda'r beichau. So yna ni'n ddwfwn mewn trwy troen, mas trwy'r ceg. So cofiwch chi, arafu lawr os oes eisiau, gweithwch fel ych chi'n gallu, neu ni'n mynd i fynd tymau bach yn gyflymach. A ni'n mynd ar breichau lan, draw i'r dde, nôl yn nhw i'r chwyth, A lawr yn ŵyr llawr. A nôl yn ŵyr canol. Barod? Dewch i ni shifto lan gear fach. Coesyn symud bach mwy cyflym. Brechau bach mwy cyflym, yn nadlu neis y dwfwn. A ni'n mynd o'r brechau lan yn uchel. Lawr yn ŵyr llawr. Draw yn ŵyr dde.

Y rafwch lawr. Dod y brechau lawr. Nadlu neis mwyn trwy'r trwyn. Mas trwy'r ceg. Reit, cofiwch mynd i moyn rhywbeth bach hefyd. Newch siŵr bod dŵr dy chi. So ni wedi twymo'r corff lan. Fab. Reit, so na beth sydd yn digwydd nawr. Ni wedi twymo'r corff lan yn barod. So fi'n mynd i trial wneud um, ymarferion yr un peth â chi'n wneud yn cylchredeg, dyn ni yn y circuit amser chi'n dod mewn i'r neuad. Okay? So mae chwech ymarfer yn mynd i fod dyfu, chwech gwahanol. Ni'n mynd i wneud munud ar pob un, a wedi ni ar ôl gorffen y chwech, um, felly gallwch chi ail chwarae'r fideo, so gallwch chi wneud deuddeg ymarfer wedi ni. to 20 munud. So ni'n mynd i wneud munud ar pob un a wedyn ni gwedwch cwpl o eiliadau i ni cael uh, cael bach o ddŵr, yn adlu neis cyn bod ni'n symud mlaen i'r un nesaf. Nawr, yr ymarferion sydd dyn ni heddi. Mae eisiau chi cael bach o bwysau, tins o beans neu rhywbeth, ond dau mlaen i hwnna wedyn ni. So, ydych chi moyn rhoi pause fach, mynd i moyn tins o beans neu tins o sŵp, a dod nôl Nawr yr amser i wneud e. Reit, so'r ymarfer cynta yw squats. Chi'n gwybod fel fi'n lyco squats ni. So, trad, lledr agor. Ni'n mynd lawr, eistedd ble sy'n gyffyrddus i chi, cofiwch. A wedyn ni, da ni'n uh, gwythio'r pwysau nôl lan trwyddo'r heels na. So o'r squads, fan hyn mae'r tins o beans yn dod. So fi arno uh, Tesco baked beans in tomato sauce. Mae beans arall i gael yr farchnad, sdim rhaid taw beans. Fel wedes i sŵp, neu os dos pwysau dumbbells da chi adre, defnyddiwch rheini. So beth ni'n mynd i wneud, penelin mewn, a trad yn symud wrth gwrs, a wneud y bicep curls gyda bach o bwysau. Ar ôl y bicep curls, da ni'n mynd i symud mlaen, dwylo ar yr hips a mynd ag mewn i high knees. So dod â'r pengliniau yna lan, i son ble sy'n gyffyrddus i chi. A gwedwch chi os ydych chi gallu, dewch ar breichau mewn, so mae twist bach i top y corff. A ar ôl yr high knees, ni'n mynd nôl at y beans, A ni'n mynd i upright row. So mae'r trad yn symud to, cofiwch. Mae'r dwylo dod lan yn agos i'r corff a penelin lan yn uchel. So dyn ni'n gweithio'r cyhyrau yna yn y cefn ac yn yr ysgwyddau. Da iawn. Ar ôl yr upright row, dyn ni'n mynd i fy mewn i half jacks. Nawr, os yw'r half jacks yn ormod dy'r breichau a'r coesau, rowch y breichau ar y hips. Jyst newch y coese. A wedi ni orffen bant, bydd eisiau chi ddal yn sownd i'r wal neu cefen y sofa neu rhywbeth, dyn ni'n mynd mewn i calf raises. So codi lan i blaenau'r trad. Oce, okay? pawb yn hapus dyna? Wel, na beth ni'n mynd i drial wneud, oce? Okay? So ni'n mynd i cael bach o fiwsig, munud ar pob un, um, a wedi ni Yym, bydd fideo arall i oeri'r corff lawr. Reit. Pob lwc, sticwch da fi. Ni'n mynd i cael bach o fiwsig gynta. Dewch i weld beth sydd yn ni heddi. Cofiwch cael dŵr da chi, bydd eisiau digon o ddŵr. O, mae hwnna wedi gweithio, dewch mlaen. Red, mae bach o fiwsig gen i. So barod, ni'n dechrau bant gyda squats o munud cyfan, cofiwch. Red, 3, 2, 1, a lawr yn ni. Nawr mae coesau, lled yr agor. Ni'n mynd lawr i stablu sydd yn gyffyrddus i chi. Dyn ni gwthio'r pwysau yn y lan trwy ddo'r heels. A dyn ni'n anadlu neis mewn trwy'r troen

A da iawn! Good start, sy'n ni'n meddwl. Cadw'r trad nes am meter. Cewch ymlaen bach o ddŵr os oes eisiau. Barod, ti'n leisio'r tins yn ni nawr, tins beans dy fi. Cadw'r coesau neu symud, cofiwch, sy'n symud y trad. Penelu mewn. Barod. 3, 2, 1. A bant â ni gyda'r bicep curls. Nawr, ni'n ymlacio'r sgwyddenau. Neu siŵr bod y sgwyddenau lawr yn nes. Cadw trad neu symud. Neu siŵr bod y gwad na yn cwmpo rownd y corff neu gyd. Ni'n ynadlu mewn trwy'r trwy. A mas trwy'r ceg. Chi'n edrych yn ffab o fan hyn, ydych? Da iawn chi. So cadwch eich undeb.

So dyn ni'n rhoi trofach i'r corff. Fel wedes i, swno'n ormod. Dod o'r hips, dod o'r pengliniau yn y lan. Eto, so ble sy'n gyffyrddus i chi, cofiwch. Anadlu nes.

Ni siŵr bod ni ddim yn dala anal o gwbl. Cadw'r dwylo yna, agos i'r corff, penelin lan yn uchel. Cadw'r trad i symud. Chi'n edrych yn ffantastig o fan hyn. Cadwch ei fynd. Ni'n gweithio'r gyhyren yn galed. Lovely.

Pedwar. Tri. Dau. Ac un. Cewch eich codrod neu symud. Newch siw bod bach o ddŵr da chi. Barod i oeri'r corff na lawr a i ymestyn y gyhyrau. Gwaith ffantastig, dych chi yn wneud yr um, ymarferion y da iawn chi. Red, So, cadw'r coesau yn ei symud, chi'n gwybod ni. Sgwydde nôl, ni'n aros yn neis y tal. Ni'n anadlu mewn trwy'r troen. A mas trwy'r ceg. Beth ni'n moyn ei nawr yw oeri'r corff lawr, dod ar galon nôl lawr yn ara bach ac yn saff. Allwn ni fynd ar coesau mas i'r ochr, mynd ar breichiau mas i'r ochr. Nes ag araf, Ni jyst y moyn arafu'r cwbl lot lawr nawr. A llwn ni newid, llwn ni fynd â'r coesau ymlaen tu blaen i toe taps. A jyst dod o'r dwylo lan, tyma bach hefyd. Yn nadlu neis y ddofwn. A dyn ni'n mynd efe nôl i wac fach. A wrth bod y coesyn yn symud, dyn ni'n mynd i ddechrau rolio'r sgwydden yn ôl. Yn nadlu neis y ddwfwn. Mynd â'r sgwyddennau reit rownd. Newch siŵr bod chi wedi cael digon o ddŵr, cofiwch. Unwaith to. A barod, ni'n mynd i fynd â'r sgwyddennau mlaen trwy hyn. So cadw'r coesau symud trwy'r amser. Ni jyst yn arafu'r cwbl at lawr. Unwaith eich tod yr sgwydde, ac ymlacio'r sgwydde yna. Cadw'r coesau symud, a dyn ni'n mynd i fynd â'r pen draw i'r dde. Nawr ni'n mynd i ddala rein bach yn hyrach nawr yn sy'n ni'n oeri'r corff lawr. Dal i anadlu neis, dim dala anal. Nôl ag e'r canol, draw i'r chwyth. Cadw'r coesau neu symud yn ara bach. Nôl i'r canol. Dyn ni'n mynd i fynd ar pen lan, edrych lan am yr awyr. Nôl ag i'r canol a lawr ag e ac edrych ar y llawr. A nôl lan. Ni'n mynd i cadw'r coesau neu symud, ond ni'n mynd i mynd ag e mewn i heel raises. So codi un ar y tro, neis ag araf to. A dyn ni'n mynd i cwmpo y glist lawr am yr ysgwydd. Cadw i pwmpo'r heels na. Nôl lan y geir canol a lawr yr ochr arall. A nôl lan y geir canol. Dyn ni'n mynd i siglo'r coesau mas tyme bach, siglo'r breichau mas tyme bach. Coesau, neis a llydan, fedrwch lled yr ysgwyddau, rolio'r sgwyddau yn y nôl, bod ni'n neis y tal, Dal i cadw'r bwtwm bola na wedi tynnu mewn. A beth da ni'n mynd i wneud i dod â'r breichen na mas i'r canol. A'r gen, lawr ag e tymed bach, a da ni'n mynd i ymestyn mor bell a ni gallu dy'r dwylo na. Really ymestyn mas, yn nadlu neis. Ni'n mynd i ddod o'r pen nôl lan i'r canol. Nawr yn ara bach, Codi'r breichiau lan, nawr cofiwch stop ble sydd yn gyffyrddus i chi. A dyn ni'n mynd i ymestyn y corff mas i ni cael bod mor dal a gallwn ni fod. Nawr mi gadael y bysedd yna'n rhydd, dod â'r breichiau lawr i lefel yr ysgwyddau, wneud siŵr bod y dwylo am siag nôl, a dyn ni'n mynd i gwasgu nôl yn ara bach Ni'n ymestyn mas tu blaen y corff. A barod, dyn ni'n mynd i fynd ar dwylo reit round i gwylod y cefen a gwasgu'r peneliniau yn y dati gilydd. Dal i anadlu neis a rhyddhau. Da iawn. Rolio'r sgwydden yn ôl unwaith to. A dyn ni'n mynd i fynd lawr i'r ochr chwith. A dyn ni'n mynd i ddal e tro hyn tyma bach. A ni'n ymestyn mas y cyhyrau ar ochr y corff. A'r un peth ar y dechrau, newch siŵr bod chi ddim yn pwyso mlaen, bod chi ddim yn goleddu am nôl lawr i'r ochr. Dal i anadlu neis, lan yn i'r canol, a lawr yn i i'r ochr fe. Yn adlu mewn trwy'r troen, mas trwy'r cig. A nôl lan i'r canol â ni. Barod, dyn ni'n mynd i symud y trad neu unwaith to. A beth ni'n mynd i wneud yw cael ac agor y bysedd. Amser ni'n agor y bysedd, really mestyn nhw mas mor bell ag ewn nhw, da chi. a cae ac ymestyn. Ac unwaith to cae ac ymestyn. A barod, dyn ni'n mynd i ddechrau troi'r garddwrn rownd. Mewn ag ei mewn cylch. Cadw trad i symud, yn nadlu neis, a nôl ar garddwrn y ffordd arall. Ac ymlacio y dwylo yna. Barod? Trad? Hyd bach neis? A ni'n mynd nôl i pwmpo yr heels yna. Un ar y tro. Codi nhw off y llawr. A trad bod ni'n neud yna, da ni'n mynd i ddod â un fraich dros y ffrynt a ymestyn mas y cyhyre yn yr ysgwydd. Yn nadlu neis. A gadael i fynd. Yr un peth yr ochr arall, dod ar fraich gros ac ymestyn mas y cyhyre yn yr ysgwydd arall. I dal i gadw'r trad neu symud, yn arafach, A, gadael i fynd. Da iawn. Barod, sgwydde nôl, wedi ymlacio neis. Dwylo ar yr hips na. A dwi'n mynd i cymeryd un cam mlaen. A dwi'n mynd i iste nôl mewn i'r stretch yma. Nawr tro hyn, fi'n mynd i trial dod yn rhad lan ato fi. Jyst yn ei siŵr bod fi yn teimlo ni'n ymestyn y cyrre yna. Anadlu neis, mewn trwy'r troen, mas trwy'r ceg. A dalwch e. 3, 2, 1. A rhyddhau. Da iawn, cymerwch cwpl o gamau. A'r un peth ar ochr arall, dyn ni'n cymeryd un cam lan, iste nôl mewn i'r stretch yma, a to os ydych chi gallu gwneud e, dod â'r trad lan atoch chi, i wneud siŵr bod ni yn teimlo ni'n ymestyn y cyhyrau yna. Chi'n edrych yn dda o fan hyn, cofiwch. Yn nadlu nes. A rhyddhau. Da iawn, cwpl o gamu bach to. Fi'n mynd i troi'r ochr nawr i chi weld beth ni'n neud. Dwylo ar y hips to, a tro hyn ni'n mynd i camu nôl. Pwyso mewn, i'r tro'r blaen na. Neud siŵr bod yr hil na ar y llawr. A dyn ni'n stretcho mas y cyhyrau na yn y caff. Nadlu neis, cofiwch. Mewn trwy troen, mas trwy'r ceg. A rhyddhau cwpl gamer. Yr un peth, dy'r drod arall, dyn ni'n camu nôl, Pwyso mlân, so mae'r sgwydde nôl da fi, mae'r hips mlân. Mae'r trad ar y llawr, da ni'n gwthio mewn i'r hil na ar y trod cefen i ni cael teimlo ni'n ymestyn y gyhyrau na. Dal i anadlu mewn trwy trwy'n mas trwy'r ceg. A rhyddhau, da iawn. Reit, meistr ymestyn y cyhyrau, tu blaen y coesau. Nawr, dylwch yn sôn i cefn y soffa neu cwpwrth neu rhywbeth i wneud hyn, oce? Okay? So, ni just yn codi'r gos yn y lan. Aros nes y sydd, sy'n mae'r sgwyddau nôl, bwtwm bola wedi tynnu mewn, yn nadlu neis. Ni'n yn nadlu mewn trwy'r troen, mas trwy'r ceg. A da ni'n rhyddhau. Nawr ni moyn troi'r bigwr yn y chwbl, A nôl y ffordd arall. A trod lawr. Cwpl o gamau bach te. Ni'n mynd i wneud gwmwys yr un peth dy'r gos arall. So ni'n codi lan. Eto, aros neis y syth. Yn adlu mewn trwy trwy'n. Mas drwy'r ceg. Sgwydden yn ôl. A rhyddhau. Cofiwch to, mae eisiau ni troi'r bigwr neu'n rownd. A nôl y geir ffordd arall. A lawr. Nawr te trad, lled sgwydde, roliwch y sgwydden yn ôl, ni'n aros yn tal. A barod, ni'n mynd i um, gonsentrato arno anadlu ni. So ni'n mynd i anadlu ddwfwn mewn trwy trwy'n

A rhyddhau yn ara bach mas trwy'r ceg. Dewch i ni siglo'r coesau yn y tyme bach. Sigrau'r breichiau yna. A ffantastig, ni wedi gorffen. Da iawn chi. So, triwch wneud hyn, chymod, dwywaith yr wythnos, yr amserau o'ch chi arfer do mewn i weld fi yn Llambed, Beth am wneud e ar amseren ni, so bod chi dal i cael rwtîn fach neis. Um, diolch yn fawr iawn am ymuno dy fi. Cadwch yn saff pawb, um, a wela chi to cyn hir. Ta-ra!